Pen Llun, ardal sy'n agos iawn at fy nghalon i. Ardal sydd rhwng y môr a'r mynydd lle gewch chi'r gorau a'r gweitha o'r tywydd. Ac mae'r cysylltiad rhwng fy nheulu i a'r tywydd ac un aelod yn arbennig yn mynd yn ôl ddegawdau. Mi nath Henry Davies, neu Uncle Dave i fi, roi oes o wasanaeth yn rhagweld y tywydd, a hynny yn ystod cyfnod twylla yn hanes ni yma yng Nghymru a Phrydain. A mae hanes o yn parhau'n agos iawn at ein calonnau ni hyd heddiw. Henry Davies, gafodd ei eni yn 1912 yn Borthygest. Wedd Taid, un o'r captains diwetha yr Western Ocean Yachts. So wedd y môr yn y gwaed. A wedd Dad, um, Dad a'i chwar a'i brawd yn hwylio. Am y waith draw i Port Tocyn a Abersoch. So wedd yn deall dipyn y biti'r gwynt a'r tywydd pan wedd yn tiddi lan. Fe ath i Prifysgol Bangor a yn canol y 1930s fe ath e i Llunden a wedyn ymunodd e gyda'r Met Office. Nath yr ail ryfel y byd torri mas a wedd raid i'r Met Officers ymuno gyda'r RAF. Y postyn gyntag e wedd Gogledd Iwerddon, Aldergrove. There were the bomber command a oedd e'n darparu tywydd ar gyfer yr bombers i fynd allan dros yr Atlantic i wylio am U-boats. A wedyn yn 1940, amser y Battle of Britain, oedd e lawr yn Saint Evel yn Cernyw. Fighter Command Headquarters. Oedd tendency yna i gael niwl, so oedd y forecast yn bwysig ofnadw. Wrth durio drwy ddogfennau meteorolegol yr cyfnod, roedd hi'n anhygoel i ddarganfod enw H. Davies, neu Uncle Dave. Roedd gweld ei enw mewn du a gwyn yn dod â mawredd ei stori yn fyw. Roedd cyfraniad yr arwyr yma yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn allweddol, ac yn rhyfeddod i fi Sut oedden nhw'n gallu darogan y tywydd o gwbl? Mi oedd o'n fwy syml ac uh, llai soffistigedig o lawer. Wrth gwrs, doedd na ddim yr adnoddau electroneg a'r, uh, a'r lloerena sydd ar gael heddiw. Mi oedden nhw'n dibynnu ar adroddiadau'n dŵad efo telegraff o ganolfannau ar draws Prydain a hefyd tu hwnt. Be oedd un o'r prif ddigwyddiadau ddaru nhw gyfrannu tuag ato yn ystod y cyfnod hwnnw? glaniad D-Day yn Normandy yn Mehefin 1944. Oedd o yn gyrch enfawr. Oeddach chi isio symud tua 200,000 o filwyr ar draws y sianel, oedd y trefniadau wedi cael eu gwneud yn berffaith, ond oedd 'na un peth na fedrach chi ddim o'i reoli, a hwnnw oedd y tywydd. Dyma ddisgwyl am yr adroddiadau Ac wedi cael ail gyfarfod tua hanner 'di pedwar yn y bora, mi oedd hi'n bosib i'r Met ddeud wrth Eisenhower, 'dan ni'n sicr bod y tywydd yma am ddal am rhan fwya'r diwrnod hwnnw. Ac felly, dyma Eisenhower yn ymadrodd, yr ymadrodd enwog hwnnw, 'Let's go', ynde, dyma nhw'n penderfynu lawnsio'r cyrch, ac wrth gwrs mi fuodd o yn gyrch llwyddiannus iawn iawn. Mi ddaliodd y tywydd drwy'r diwrnod hwnnw i'r cynghreiriaid gael eu troed yn ddiogel ar lan Normandy. 70 mlynedd yn ddiweddarach, mae gwaith y meteorolegwyr yr un mor bwysig i'r llu awyr yma yn y Fali ag yr oedd o yng nghyfnod Uncle Dave. Ac yn swyddfa'r Met heddiw, Matt Davies sydd â'r ddyletswydd, ond sut mae pethau wedi newid? O, mae'n hollol wahanol ddyddiau yma. Hyd yn oed cyn yr 80au, um, doedd na ddim um, allbwn cyfriaderol. Um, felly roedd yn rhaid i'r uh, person actually llunio siartiau synoptig ei hunan. Ar fan hyn, dwi wedi llunio isobars fan hyn, so da chi'n gallu gweithio allan uh, cyflymder y gwynt trwy mesur uh, y gap rhwng y ddau llinell. Mae lot wedi newid ers uh, y dyddiau yna. Mae cyfrifiaduron yn gwneud y gwaith caled erbyn heddiw. Ond dwi'm yn meddwl bod angen cymorth i ddeall pam nad oedd yr awyrennau yn hedfan. Felly yma, ym mhen cadlys tywydd S4C, wrth i Sul y Cofio agosáu, mi fydd hanes Uncle Dave, ac arwyr eraill y rhyfel yn agos at fy nghalon. O, bydde fe wedi gael delight fawr i weld ti yn siarad y bit i'r deep depressions a'r isobars a'r warm fronts. O lle wedi ti. Na Jenny bod e ddim yma i gael sgwrs iawn gyda ti.